Ýurdumyzda ýigrimi dört ýyl dowam edýän degişme sahnaly serialymyz haýsysy bilýäňizmi? Elbetde, käte şeýle-de bolýar. Şonuň baş gahrymany Gurbanjan. Ýagny Ýazgeldi Pirmedow bir müň dokuz ýüz altmyş ikinji ýylyň iýul aýynyň bäşine Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynda dünýä inýär. Şol etrapda üçünji klasa çenli okaýar, ondan soň Aşgabatdaky mekdep-internatynda okaýar. Halypanyň, ussadyň gürrüň bermegine görä, ilki Medeni aň-bilim tehnikumynda bilim alýar, režissýor ugrundan, soň Germaniýa döwletinde gulluk edýär. Ondan gelensoň birazajyk işläp, Russiýa döwletiniň Tambow şäheriniň medeniýet institutynda okaýar, bir müň dokuz ýüz segsen ýedi, bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýyllarda. Ýöne Russiýanyň Tambow şäherinde okanda türkmen bolup ýeke özi okaýar. Şol okuwa girmek üçin, şol okuw synaglaryndan geçmek üçin näçe wagtlap şu Russiýada ilki ornaşýança, Wokzallarda, köçelerde ýatyp, şeýdip okuwa girýär, şeýdibem şol okuwy tamamlaýar. Onnoň gelenden soň, okuwy tamamlap gelenden soň ilki Medeni aň-bilim tehnikumynda mugallym bolup işleýär. Soň şu wagta çenlem Türkmen döwlet medeniýet institutynyň halypa mugallymy bolup zähmet çekýär. Bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylda degişme sahnalaryň hem režissýory, hem ssenaristi bolup işleýär. Ýöne uzak wagtlaýyn serial etmeli degişme äheňinde diýlende iki müňünji ýylda hem özi awtory, režissýory hemem artisti bolup Käte şeýle-de bolýar atly degişme serial çykýar.
Alýo!
Işdemi? Hawa! Meni soradymy? Kim?
Kim öwretýän ol çişik meni soradymy? Näme gürrän gohaw, senden soraýan. Çişik men soradym diýen. O,
bagyşlaň, siz başga bir ýere düşdüňiz aýtýan. Gaýdybam şu belgä jaň etmäň.
Şol Gurbanjan diýip tanaýan şol käte şeýle-de bolýa oýnumyz ilki Gurbanjanyň gudaçylyga barmaklary Gurbannazany öýermeklerinden başlaýar. Şonda halypa hakynda öwrenip ýörkäm, özi bilen gabat gelip özünden soradym. Halypa siz diňe şol rolda şolar ýalymy ýa öýde-de şeýlemi diýsem, ýo öýde men gorkamok diýýär. Onam gürrüň berýär, bir gün diýýär taksyda barýarkam diýýär bir Sürüji aýtdy diýýä. Agam sag bol, taňyr ýalkasyn diýip diýýä. Menem düşünmedim diýýä. Näme boldy diýsem diýýä, Edil siziň oýnaýan zadyňyz, siziň şol satiraňyz meniň durmuşym bira-bir meňzeşligi diýýä. Şeý diýmek näme diýmek, aslynda biziň tomaşa edýän, görýän zatlarymyzyň hemmesi durmuşdan alynýar. Ussatlarymyzyň janlary sag bolsun görjekler diňe gowluk bolsun halypanyň iki sany ogly bar iki sany ogul perzendi bar iki sanam agtyjagy bar şol käte şeýlede bolýa oýunda şu wagta çeli oýnanlarynda iki sapar aýagyny bir gezek elini döwdürýä ýöne şu watam şonuň yzyny dowam etsem ýenede elimem döwdürmäne aýagym döwdürmänede taýyn men diýýä. Ussatlar hemişe-de ussatlygyna galýar. Halypanyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun. Ýene-de şular ýaly ussat halypalarymyz hakynda maglumat bilmek isleseňiz, onda hökman suratda kommentariýada ýazyň. Bizem başardygymyzdan öwrenip size ýetireris. Janyňyz sag bolsun.